Makadii vasikana?
Makadii?
Ndinofara chaizvo. Tinokubatsiraiwo nei nhasi? Eh, chete ndiuyewo panapa. Eh, ndiri munhu anobata mari ndinotoshanda. But chinondinetsa mari yangu handione kuti inombonyazoshandei. Zvakafanana nelast month but one na ndakadeposta stand. But eh, ndakazongoerekana ndadzokera unotora mari yachona ku kwanga ndakadeposta stand. Handina kutomboziva kuti mari iyoyo ndakaishandisei kana kuti yakafamba sei. Chero makatouya kana kumba kwangu kwandogara hamuna kana zvinhu zvinoshamisira zvoitoti vanhu vanotonditi iwewe nemari yaunobata but how come zvinhu zvako zvinenge zvakamira zvakadai so saka zvinhu zvokuti zviri kutondinetsawo saka ndosanga ndasvikawo panapo hamene ndizive mungandibatsiriwo sei
Man of God, I'm here because I'm a very hardworking woman. I get lots of money from uh, the work that I do.

When you have money I'm seeing you in a club you are drinking too much. Pese pamunobata mari ndaona mapinda mubhawa munomwa chaizvo imimi. When you get in a club You are buying everyone.
Kana mapinda mubhawa imomo munotengera munhu wese mhamba. So how can your money be saved? Saka mari yenyu yemwe ngati zveshuwa ingararama here? Every time you go to the bar you want to buy for everyone you want them to say ah big up aiwa munorema munorema munorema ah, munorema vanhu vese uchivatengera inochengeteka sei mari yacho? saka haichengeteke handitozive kuti chii chinyi chiri kuitika papa Man of God, I even don't even ukabata know how. 10000 pavanhu 50 apa inorohwa faster Even if you get 10,000 holder- dollars, you can easily blow it away. bhozi unenge uchiti ukanditengera inini ndikanga ndichienda kutoilet ndinenge ndichiti rowa rowa mari anayo ndaiona ichiripo saka Mbiri mwana wamai yauri kupiwa yekubhawa ndoyakudzikisa. Hakuna chimwe chinhu chauri kufunga ukangobata mari chete. Wozomuka mangwana uchibvunza kuti mese ndokutengerai makazviona ka? Aizvozvo ka unongofa uchingotengera vanhu chii? Waa waa ndambokuona wagara pasi uchichema kuti mari yangu peace be with you mwana wamai ndiani aini wadoro zvakanyanya uh, kumusha kwababa wako Who used to drink beer like that? Kuti kuti akaenda aibva aenda.
In, uh, in your father's family? Iyi hanzvadzi yababa vangu.
Nditete. It was my aunt, man of God. Tete. Ndo mweya wacho wakakugara uyu. Hey.
Mm.
Ndozvaita tete wako izvozvo. Wakasvika pandari, waitanga wabvisa yeumumba. Ikapera wobvisa yekuku kwachitengera vanhu chete. Ikapera wobvisa yemutsoka. chitengera vanhu chete itori spirit nhasi ndoda kuti kubatsire kukunda spirit ipi iyoyo hmm. itai mweya watete hauchandiona futi kubva nhasi Ndawanda muzita raJesu. Ndawanda muzita raJesu. Kuparadza mari yangu. Kuparadza mari yangu. Nekuparadza pfuma yangu. Kuparadza pfuma yangu. Nhasi ngazvigumiswe. Nhasi ngazvigumiswe. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Mari yese yandichabata. Mari yese yandichabata. Ngaishandewo zvinooneka. Ngaishandewo zvinooneka. Kubva nhasi kuenda mberi. Kubva nhasi kuenda mberi. Nhasi. doro chidakadaka chedoro neni tapesana hatisina ukama zvetese nezita renyu jesu mwari wemashiripiti mwari wezviratidzo nhasi ndinotaura kukundirwa mweya waatete nemweya yamadzitete iri pano inotadzisa hama dzekutenda kuenda mberi nhasi ngaiiswe muuranda hwezita raJesu. Nemweya yemadzisekuru nemweya yemadzimbuya iri pano inotadzisa hama dzekutenda kubudirira, ichidya mikana pakati pehama dzekutenda, ndinoda kuti iparadzwe mweya iyi ikundwe nemuzita renyu Jesu. Ropafadzo yenyu Mwari ngaibate paari. Kubva zvino mari yake inoshanda. Mazvita enyu Ishe Jesu Kristu. Amen. Uchauya uchizotitaurira kuti Mwari ndakamuona, kuti Mwari ndakamudii. Haunomhanya mhanya uchidini dini uchiita tumabhizinesi twako padoro ipapa apa zvinobva zvamedzwa zvese zvino nhasi takunda shavu iroro iro Amen.
nhasi takunda shavu iripi Amen.
iroro
ndoda kuti uye uzonitaurira eh. ini ndakaona hama dzaiti kuda kuzorinwa so Aiwa munomukirana iwewe nedoro racho munodii? Eh munomukirana. Pane pamwe so pekuti kana uchirinwa so unenge uchinzwa kuti ya upenyu huri kunaka. Kozoita kana wanakidzwa naJesu so Haa kuda kuzorimwa haa munomukirana ameno zvavo unotanga kunzwa unotanga kubuda munyawiri mururimi uchididi haa dzese hama dzine addiction yedoro yes. ziri pano mm -hmm. nhasi ndoda kuti ndikunamatirei thank you papa mukunde addiction iyo ine zita rajesu Yes. Mwari akubatsirei kuyambuka. Yes. Mwari akubatsirei kukunda. Yes. Chidaka daka chokuda zvinodhaka. Uh, yes. Mwari ngaakubatsirei mupayambuke. Yes. Nezita rake Jesu.
Ndiri kutaura mashiripiti.